Azul fell-awen, axir fell-awen a Leqbayel, s umata, anda ma tellam, anda ma tellamt. Ass-agi srid-agi, c'est un grand hommage ara rreɣ, ara nerret i la femme kabyle, sur l'honneur de la femme kabyle. La femme kabyle ih la femme kabyle tout court zik ḥkun-aɣ-id la vérité la vidéo agi ccɣel agi ur ẓriɣ ara ttuɣ akk ttuɣ akk ur t-id-xedmeɣ ara jamais xedmeɣ-t-id la vidéo ḥkun-aɣ-id yemjuhad yeddren ur mmuten ara, ḥkun-t i ɣ-id-mam, d acu ara k-id-din, ad k-d-ḥku tǧaret-ik, yemma tzemmer ad k-id-teḥku lecɣal-agi, ma acu akka, swat taǧaret-ik ara k-id-yeḥkun akka-agi wihin, ih, ḥkan-aɣ-id, yeḥka-yi-d xali, yeḥka-yi-d yiwen lǧar-nneɣ d amjahed, concernant, mais ass-agi imi, imi twalaɣ, I umbeɛd wamek i d-nwala s comme témoignage d'un français, d'un soldat français, mazal ur yemmut ara, neɣ yemmut ur ẓriɣ ara, témoignage d'un soldat français lors d'un ratissage dans une tribu kabyle. Mi ara xemmen aratissage ar wabɛed tudrin akka-agi. Xeẓret quel honneur de la femme kabila leqbayel xeẓret xeẓret amek ad tili axxam-nni par exemple ad tili tmeṭṭut akked yelli-s i snat yid-sen parce que ma tili tmeṭṭut tesɛa 35 ans neɣ 40 ans akken kan ara sen-nekcem-d le ratissage wihin ɣiwel d tazzla ar wacu Sippur d tazzla ar ugudu, ḥaca kum. Ih, ad teẓrem amek amek la femme kabyle elle protège son honneur, ar ugudu ad tesleɣ akk iman-is akka, ah, akk lkor-ines Ad tekkes takessiwt-nni yallah bla ma nenna-d akk lkurin-is ad tesleɣ akk d iẓẓan, ad tettraḥ akk axenfuc-is wihin, u ad s-tini am nettat am yemma-s, ma meẓẓiyet yemma-s c'est normal, ma meẓẓiyet akka meẓẓiyet tesɛa quarante ans acu mu d-ipaṣ ara xemsin sena tezdeḍ kan amek ken qqaren waɛraben annafsu ammaratun bisu imi tennam i snat yid-sent. d tamɣart n Sentacinin, d tamɣart n Sentasin i asent-inin, ɣiwel, ɣiwel ahna ad wwḍen-d. E bab, ruḥent akk ad d-selɣent iman-nsent s iẓẓan, iẓẓan n tfunast, iẓẓan, surtout d, ḥaca kum, d iẓẓan-agi n lɛeb, ar ugudu direct! A ulac, meskint, obligatoire ad selɣ akk ifassen-is, anyir-is akk, ad tettraḥal, pu!

Ad teqqim akkagi, teččur tettraḥ akk d iẓẓan, umbeɛd ad tettaḍsa akk zeɛma weḥd s weḥd s weḥd s ansi d-tesbiti a leqbayel! A grand hommage et la femme kabyle! Eh! Bacci pour garder son honneur, pour garder tin ur yezwiǧ ara, pour garder sa virginité, soit disant.

Mer telli yiwet am nekki, la kabili i ara d-iheddren, mer telli yiwet am nekki, a nruḥ a necetki i lkarṭa wanda tmenḍek. Ṣṣbeḥ zik nebda tikli ɣer Sidi Rebbi, dinna iɣ mazal ccek, tinna fi rwiɣ lemḥani, tezwir texdeɛ-iyi, ulac tameɣbunt am nekk.

Bla annect-agi, tagi la moindre le minimum des choses ad s-tini ɣi wul sellek iman-im atan ar ad s-tini temɣart teslit-nni par exemple akk d yelli-s ɣi wul tarewla nesɛa akk zik taxerrajit akken i s-neqqar la porte d'entrée, ad teffeɣ d akessar

Uqbel ad yemmet nnan as acu tenniḍ a dda crif i lḥijab agi amporti i ɣi d-wwin, in as tussas i d-ixurti in asen lḥijab d ttrebga ara tekkeḍ i yelli-k c'est l'éducation que tu as donné à ta fille et ton fils c'est pas la peine ay d-inin. Ama Kim Archaryaran tuɣal taqbaylit tura si l'évolution akken ivoluyen akk Doctor Russell iẓermu neɣ anda ẓran kini si l'évolution ur tzemreḍ ara ad tqurɛeḍ i ur nuɣ ur d-naf taqbaylit tura elle est civilisée ou les jeunes ils sont civilisés ruḥ kan ad tqerbeḍ taqbaylit ad safi ma tewteḍ-tt-id mini ad s-tiniḍ ah tihenna ah direct ad teqbel ad aǧeḥmum

Si grab a leqbayel, aki-t-ed, aki-t-ed, tayri d Rebbi i tt-id-yefkan, tayri d Rebbi i tt-id-yefkan, si la usi reciproc, ayen ara tebɣuḍ i yiman-ik bɣu-t i tmeṭṭut, bɣu-t i wetma-k, ihi umbeɛd, neɣ d mentalité arabu-musulmane.

Tura ma d aglaɛ, d ṣṣeḥ kebɛupic i tafi neɣ tasser, akal ne devient pas soit disant comment dirais-je acu ara d-iniɣ leɛma ad d-tehder ɣer lehdur-agi ulac lɛib ad teṭṭupiceḍ par exemple ad tuɣal s iḍ d rrwa ad teṭṭupiceḍ ad tuɣal par exemple Ẓriɣ acu ak d-iniɣ, leɛmer une pute, voilà, une pute de, de rue akka-agi ay la tsemmeḥti i leɛnaya n wafawal-agi, dinna peut-être, dinna déjà peut-être, dinna déjà aql-aɣ newweḍ ɣer lweqt ulac.

Ulac akk dinna lehdur akk. C'est pas la peine. D aya kan i awen-id-iniɣ imi tennam l'honneur de la femme kabyle. Ar tura la femme kabyle tesɛa l'honneur. Mačči win i iɛeddan kan bla ma nniɣ-d, mačči win i iɛeddan kan, ih, ih, ih, a tesɛiḍ dagi deg uqerruy. Eh, Seb Qerrod, il fallait quel thème pour qu'elle fasse l'amour avec toi. Ah, mačči am lirajun niḍen, village left. Ala, ana rebbi tixerteɣ, tixerteɣ a Leqbayel. Aqla-ken euh, vous êtes civilisés ur tfaqem. Civilisme, c'est du civisme wagi, c'est du civisme. Nɣa neqqim kan am zik-neɣ, nɣa neqqim kan am zik.

Mi ara asen-tɛejbeḍ i lɣaci, en même temps kečč ad tḥusseḍ iman-ik très heureux, tu vas gagner la paix intérieure. Voilà. Mačči d yiwet i d-yenna Gandhi. Mačči d yiwet i d-yenna Gandhi. Acu i k-yenna? Yenna-ak la chose la plus facile, se tromper.